Hai hai selamat datai ngagai channel YouTube Dara anang nai ingat comment like and subscribe Hai selamat datai ba channel YouTube aku Dara ha tok ke Dara Imun jadi aku meri selamat pagi selamat tengah hari selamat lemai tok ke selamat malam Enda ngira dini alai kita ninga cherita aku tauka enda ngira mayuh kita ke ninga. Nyadi sebedau aku neruska cherita kitai tu aku deka aaa meri jaku tantan. Nyadi enti semua kita bisi cherita deka dep kunsi ke enggau aku aaa enda ngira nya cherita karang kita empu tauka kala nyadi ba diri empu bala kaban. Tauka diri sebilik. Aaa kita enda tau niru enda tau niru cerita ari YouTube channel bukai tauka cerita ke udah dicerita kita ba YouTuber bukai lalu cerita ke kita agi aku baru baka nya natau au. Nyadi langka kita dulu meh baka nya. Jaku tangan nya tadi kitai neruska cherita kitai. Nyadi kaban kitai ke ngenatai ke kitai cherita tu uhh nadai ngai ditemu nama iya nadai madah ke sapa nama iya dini endo alai dini menoa uhh nyadi iya semina madah cherita ke dalam. Nama ke dalam cerita tu semina nama kelulu aja au nama lakun aja nadai kaitan enggau sapa sapa. Nyadi cerita tu nyadi ba menyadi iya urung taun dua ribu dua maya menyadi iya ke bekeja ba siti kilang ba semenanjung. Haa nyadi aku meri iya nama Linus. Nyadi Linus tu menyadi bisi dua iku. Nyadi iya ketuai benama Markus nyadi iya benama Linus. Kedua-dua ruai bela laki. Nyadi cerita tu nyadi ben, uh, maya Linus ke beumur 12 taun reti iya taun 6. Linus meh nya taun 6. Nyadi kisah tu nyadi Maya Markus udah dua taun kereja gawa ba siti kilang kilang dagin ba Semenanjung din. Nyadi tuki Markus tu bisi nyediaka Asrama pekeja. Nyadi asrama pekeja iya nya atas kilang endur sida makus nya kereja empu. Nyadi baka tu ah ba baruh iya nya kilang nyadi tingkat dua tu opis tingkat tiga nya bisi dapur enggau asrama satu. Nyadi tingkat empat Asrama, Asrama Dua, nyadi iya ke paling atas amat nya bisi uhh disediaka bus sida makus tu uhh endur sida aja indi gari deh, endur sida aja ngemui gari. Pulai ke cherita baru uhh bisi di sekali. Siku anu biak ke lebih kurang berumur enam belas ngagai tujuh belas taun iya tu ke benama Pian lebih iya tu ke benama Pian iya tu baru kereja ba kilang ke anu Linus eh Marcus nya gawa. Nyadi Pian tu iya imun imun Orang diau diri sereta iya enda entu bekaul enggau orang enggau iya seruran kediri aja. Nyadi sida makus sekaban uhh sida uhh ba asrama dia uhh bejaku enggau iya nguji bejaku enggau iya tang pian tu nang pendiam empu iya sigi seleka tanya orang seleka mih saut iya. Nyadi umas iya pengelama ke tudah pian ke dia. Makin lama, penyelai enggau perangai pian tu makin nyadi. Makin lama, makin nyadi. Taja pia, bala kaban ke sama asrama enda kala enda manah enggau pian, bai orang bejaku, betunik apa semua tang pian tu tetap imun, enda memunyi. Kadang-kadang. Kekadang ja tudah pian tu jaku. Aaa lalu pia mega pian tu dikelala orang chukup pengerajin enda ngira maya anu ba anu kereja tauka ba aaa ba asrama. Enti semua kita bisi ninga munyi gerunung ka munyi utai ke ragak nya aaa ketu ka Orang ke kereja ba baruh din nya orang ke kereja pengaga pengawa lalu pia muka enti kita bisi ninga munyi gerunung-gerunung nya tadi neh aaa nya mayau aku ha nang nakut kediri okay nyadi aku siga orang takut aku jujur au aku siga orang takut nya kebuah aku enggai nusi cherita malam aku nusi cherita lemai tauka pagi ha nya aja nyadi. Pulai ke cherita baru, au, jauh kitai lintang ngai ke danu kaban kitai ke ngempu cherita legi. Pulai ge cherita tu baru, bisi berapa-rapa, beberapa nya iya mulut deh nya deh. Pulai ge cherita kitai tu baru, dia deh pian tu tadi. Tiluk ba luar opis. Ba luar opis nya bisi disedia ku orang sofa. Au mangku sofa kita nya. Dia meh tudah pian tiluk. Maya sida makus tu nanya tudah pian. Pian semina nyaut, nadai nama-nama. Nah. Impa penyalai ulah pian tu tadi. Tu tadi. Bisi sekali. Iya megai siti bup. Tang nya ukai bup semayang. Enda temu bup nama. Mulut Pian tu kimut-kimut baka ke bisi macha utai tang enda didinga. Enda temu nama ti sebut. Pagi siti, tumu-tumu pagi, Pian tu sigi udah dani masuk gari. Pian tu masuk gari semua. Gari ke dibaik iya gawa nya deh. Ke dibaik iya gawa tu uchi iya magang. Udah tembu pian tuan uchi gari tadi dia dia alu meresi alu meresi dapur. Ha sampai ke ibu tukang masak dua iku nya pun heran. Lama kebuah nebiak tu meresi dapur tu. Pia ku iku ati ibu. Tang maya pian ke meresi dapur nya neh. Sempat ke pian tu nyapa ibu dua iko nya. Hai ibu. Ya, engka pia nah wai. Ha, kita enda menemu. Nyadi udah nya tumu pagi nya sida makus nurun makai. Au betugung makai ba dapur. Tang pian nangau makai. laban iya alu niki ngagai endur sida iya ke nuchi gari datah din deh endur sida iya nyemui gari datah din maioh sida makus ke benung makai tu tadi pia deh sida makus alu berandau betanya ke pangan diri nama kebuah ulih pian nyau majek nyelai pia sida kemari. Kimut kimut enda tumu tuku megai buk sari tu tumu tumu pagi dani nuchi gari. Bayak enti siti. Enda semua gari iya ulih tuchi iya maging. Pia ko sekeda orang nya beri aku. Enda mukai mukai. Bisi deh siko laki pan dulu jako. Eh engka mut iya meh nya agi rajin. Sigi baka iya enda biak ko laki nya. Orang pan. Enda munyi agi. Baru bejaku agi orang. Nyadi pandak kita cerita malam nya. Maya semua sida iya sekaban uh, ke sama asrama nya pulai gawa, pian sigi udah tinduk jenak ba sopa luar opis. Sida ke meda nadai ga mayuh jako alu niki pulai ke selama urung puku dua urung puku dua bisi ga bala kaban sida pia ento nurun ke baruh ketegal rapau neh aaa enti malam sigi baka iya kitai sigi ngasai ga aku eno udu rapau malam. Ha, pemua malam makai. Udah ke nya makai lemai. Pemua malam sigi makai baru. Laban anak lemu-lemu kebuah malam sigi lapar. Ha, baka cicit sida tu neh. Jadi hmm. Ah, sida ya ke nurun tadi manduk mai Maya sida iya ke benung kiru-kiru, sempat ke sida iya nyenguk tudah pian tinduk da baruh ke diri-diri din. Udah sida iya tembu manuk mi semua apan nama, sida iya pun lalu pulai ngagai peninduk di rempu. Haa. Urung iya pukul lima, pukul enam dini hari. Dia deh, Markus enggau kaban iya ke benama Seman enggau Lan nurun ke mandu utai ke baruh ke dapur kin deh. Angkat Markus tu nitih dudi laban tudah ka kemi dulu tadi. Benung dua iya, benung Seman enggau Lan tu semak enggau dapur Enda bukai mukai duai tepeda ke kaki lalu berumban duai niki ke atas manyung lalu bebumpu pus duai meda kaban iya tu gesah gesah belanda ari baruh nya ke atas dia pe dia memang susah nanya eh chek nama tu ke lari ke seduai dek duai dek lari baka ke gagantung dia ke tudah seman. Eh pia ko tudah makus. Pia seman enggau lan pen nyaut. Seduai meda kaki kiteng kiteng ba semak enggau mua pintu dapur. Hmm. Udah nya enda mukai mukai telipun ba asrama sida munyi. Angkat ke makus. Sapa tu? Dak ke Markus. Dia orang ke dalam telipon nya penyaut. Aya guard baruh tu. Nama kita techapuh mai? Pia ku aya guard nya. Ah, dia, Markus malu nyerita nama teka peda kaban iya seman enggau Lan tu tadai. Ya. Udah nya, aya guard nya pun lalu ngichik ke dia. Ah, aya guard nya sida pun Telipon ngagai polis udah la enda lama deh nya polis pen datai lalu ngechek te dia lalu ngetas tali ke kena pian tu ngantung diri uhh lalu ngetas tali ke kena tudah pian nya tadi nadai siku orang berani nurun kecuali siku kaban sida ke benama Kita akan nemu siapa nama ya. Ah, Ana nak ingat. Like, komen, subscribe, ngau share. Nanti kita akan nemu siapa nama ya. Okey. Pulai ke cerita baru. Semina siku aja kaban sida ke berani meda. Uh, berani meda tainya. Ha. Ka nemu siapa nama iya? Ah, Rudy. Au. Maya polis ke datai dia semina, Rudy aja ke berani nurun ke baruh ngerakam utai ke dia. Ah, semina Rudy aja berani ngambau utai dia, ngerakam utai dia. Nyadi pian ke nadai ngantung diri tu mati urung iya pukul Tiga. Nya deh utai ke kena iya meno diri nya. Tanchut gare baju iya empu. Au gare baju iya empu. Nya deh gare nya kempat kempat kempat iya pegulai ke iya nyadi siti. Alu tanjang ke iya ba Uh, pemegai tangga nya pemegai tangga besi dia mih ngantung diri Nyadi, dia deh tuke sida makus tu tadi lalu telipon ngagai apai enggau indai pian. Dia deh bangkai tudah pian tu lalu bai orang pulai ke menua. Nyadi, kitai pulai ngagai sida makus tu. Sida iya pun alu ngiga barang ke tinggal, barang pian ke tinggal tinggal semua utai pian ke tinggal baka tilam, pua, aaa katil, tugung sida iya siti endua laban sida iya ka muai nya deh tang sebedau sida iya muai sida iya deka sembayang dulu utai nya. Dia deh enda mukai mukai Rudi agi ingat Rudi ke ngambau utai nya tadi? Rudi. Alu manjung. Alu engkudo. Ngam ngam. Ge ayo gat nya tadi bisi enggau sida eh dia. Dia ayo gat nya pun ngadu ke Rudi. Ha unda lama deh nya Rudi pun pulai suman. Ha asal baru deh pulai ke Rudi. Tang mua Rudi dipeda sida iya baka ke Tusut runding. Enda tus uh, bak, uh, kata kena nama nya Rudi pen baka orang ke tusut runding. Mua iya enggau perangai majak nyelai. Pia mega iya selalu kena rasuk. Tambah mega Makin lama, makin mayuh penyelai ke nyadi ba asrama sida Markus tu. Tau, nyau tiap hari sida ke ninga orang nyapu, flash ai jamban, flash jamban. Sedangkan sida iya benung galek ba peninduk diri empu, au galek ba katil sida iya empu deh. Nadai kini-kini. Aaa. Enda nya aja. Tiap malam mega sida ai ninga orang masuk gari. Mulas ke gari. Ninga orang belanda ari tangga enda beselipar. Bunyi kaki tep-tep-tep-tep-tep ke. Nemu kita enti kitai belanda deh enda beselipar lain bunyi iya baka ke tap-tap-tap-tap. Baka nya eh, nempik eh, nempik simin nya lah. Kita belanda ni kaya kata, kena dengar sida ya. Munyi orang ke mulas ke garik apa semua enda ngetu-ngetu. Jadi penyelai nya Kati ko nama nya penyelai nya nyadi dalam kandang beberapa minggu. Pia mega Rudi tu tadi enda suman-suman. Makin lama Rudi tu makin nyelai. Au. Iya nyu bejaku kediri, nyu kediri temenung. Nyu nentu begaul enggau orang lah. Reti iya. Ukai dudi ke suba agi. Pengudah penyelai tu ke nyadi, dia deh sida iya bela sebana ngagai tukai. Udah ga. Madah ga tukai deh. Udah ga kami kurang tinduk. Udah ga kami kurang rehat. Kenu ku sida iya. Enti majak beketu enda ulih kami ditau. Iya ku sida. Aaa Markus tu madah ngagai bos. Dia deh tukai sida Markus tu pen lalu mindah ke sida ngagai asrama baru lalu. Asrama kendua sida iya nya dia. enda diguna orang agi ditipu orang laban enggai ke utai ke enda disadang nyadi nyadi baru aaa enggai ke kes-kes aaa pian nya terulang baru nyadi tudah rudi tu tadai pen alu anyung tukeh ida pulai ke menua aaa tang menua kita. Utai ke nyadi ba sida makus bilik ukai nya aja, ukai ninga munyi utai apa semua sampai ke sida iya bisi meda ayas orang pas ka kai iya sida iya maya sida iya ke deka tinu. Ukai siku, ukai dua meda. Tekengka sida kempai tinduk meda ayas orang mansak kaki sida. Orang sida yang tinduk nya mengulu kaki pengah diri dah. Ha. Sampai ke ibu ibu tukang masak dua iku nya Ayo Gad nya pun dikachau. Au. Ayo Gad nya nusi ke sida bisi malam siti. Benung ayo Gad tu ronda, dia iya tepeda ke orang duduk ba tangga be ngena baju warna ijau. Maya iya ngangau orang nya enda balik. Kangau ke enda balik, kangau ke enda balik. Benung iya. Malik ke bukai di nya malik baru iya kia. Peda ai nadai agi orang dia. Iya pun alu berumban. Berumban aya guard tu tadi pulai ke pundok iya empu deh, pundok guard empu. Pundok kendu iya nyaga. Enda mukai-mukai. Benu baru nambit pintu tu deh, baru tama, baru nambit pintu. Dia iya meda bisi kelibat orang ke peda iya ba tangga nya tadi. Bejalai nuju asrama sida Marcos. Nya. Sapa ke dipeda upa gat nya deh. Kitai enda menemu. Anak nya pian. Nepia ah. Au. Nyadi orang nya peda upa gat nadai kaki. Baka keterebai. Iya baju ijau. Dipedok lelaki nya ne. Nyadi, pulai ngagai ibu tukang masak dua iku nya. Maya nya, urung jam pukul lima pagi, ibu dua iku nya uh, baru tembu ngemas utai dia deka pulai baru tembu masak nangku utai dia. Uh, ukai pukul lima pagi, suriau, pukul lima lemai. seduai temu ngemas apa semua aaa udah seduai temu ngemas seduai deka mulai kediri. Tang maya duai pansut ari dapur nya dia seduai asai ke bisi meda ayas orang bediri. be tisi be endua be tisi tangga nya reti iya be baruh endua pian ke munuh diri nya ah be baruh nya maya duai merening nya meh amat nadai pun orang peda seduai iya enda lama deh nya seduai pun ninga bisi munyi ai duai pun ikau baru. Dalam runding seduai engka seduai enda ingat nutup paip deh. Engka seduai enda ingat nutup ai paip nya. Dia seduai ngechik. Nadai ga ai paip tebuka. Duai pun mulai deka mulai kediri. Datai duai ba kereta. Duai pun tama. Benung duai ke tama, dia da ibu siko tu tadi malik ke atas. Ke endur sida makus tu Nyembi gari. Dia enda mukai-mukai iya bisi meda siku lelaki bebaju ijau ke sama daripada aya guard nya tadi. Sama sekali ke tusi aya guard nya tadi. Balik iya. Dia lalu madahka kaban iya nya. Wai, peda deh nyin. Bisi orang. Ku ibu siku nya. Au eh, aram tu pulai ja pegi. Keduai iya. Udah duai tamuk kereta. Malik baru duai ke atas. Peda seduai nadai agi orang dia. Enda mukai-mukai. Benung seduai ke deriba kereta nya tadi. Dia seduai meda orang mansa kereta duai ke belakang. Dia ibu dua iku ni pun alu mauk munyi. Munyi enda ngerti seduai. Duai iya start ari sehari nya seduai iya enda nurun pagi agi. Enti seduai nurun pagi seduai iya pulai enda kelalu lemai iya enda limpah sejam. Pukul dua duai iya segera pulai. Pia mega Sida aaa sida makus bilik nyau enda tinduk ba pangking sida iya agi. Sida enda tinduk pangking iya agi seraya ke nganti asrama baru ke diberi bos sida. Udah asrama nya temu, dia sida pun lalu pindah. Nyadi kilang nya, kilang nya aja meh diatu agi deh ke maju kurang tapi asrama ke endur sida makus nya diau tutup orang. Nyadi tudah rudi tu tadi anjung tuki iya pulai laban meda iya ke udah lain deh. meda iya ke udah nyelai dia iya pen danjung bos nya sida iya pulai ke menua lalu berubat ke menua. Nyadai entu ke sehari tu tudah Rudi tu tadi nadai deh dinga rita agi. Nadai sama ngarap ke Rudi tu gerai aaa baka selama nadai ngawa agi aaa. Nadai naka tu aja cerita kitai ke sehari tu. Aku meri besai terima kasih ngagai kita ke udah ninga cerita tu. Nyadi aaa musim kumbit tu anang enda bejaga-jaga enti kita bejalai anang ne ingat jaga jarak ngena mask, cuci jari ngena hand sanitizer. Au. Nang kali aja deh aku. Bye bye.